ویلکم بیک ویور موبائل تے تانوں ٹائم دکھاون دا یہ مطلب ہے ڈا وج کے تے پنتالی منٹ تھی گئے برا تھوڑے نہ یارہ وجے کتھائیں پہنچنا ہے ٹھیک ہے ویور منٹ چاند راندے پہن دے ماشاء اللہ آپ آ گئے سے کھوکھے دے تے یار تھوڑا فات صاحب ٹینکیاں چاہ کے ویندا پہ پتہ نہیں کڈے تے سامنے بیل گاڑی بھی بدھا ہے لوکیشن سیم ٹو سیم ہوا ہے کالا لی تھرک فات صاحب جنہاں میں ویندے پہن دے باقی تھوڑا برا اپنا سلیم کھوکھے والا اپنے کھوکھے سے آ پہنچے ٹھیک ہے ویور تو ماشاء اللہ صبح بخیر دا ٹائم تھی گیا دے یعنی کہ صبح تو نہیں یارہ وجن والی ہے ولاگ آپ ماشاء اللہ کر گئے دے شروع اور پیارا جی خوبصورت دے پیارے پیارے کلچر دے پیارے پیارے انجوائمنٹ دے پیارے پیارے سریکی ولاگ دے پیارے پیارے نظام تو باقی اصل ماشاء اللہ اوہ روٹین ہے تو وہ ہی سارا کچھ ہے لیکن جیسے وہدے پہ ہیں نا

تے باقی ولاگ کر کے دے شروع تے چل دے تانوں چل کے اگا ماحول لکھے سو پیارا جا زیادہ ٹائم ایتھے اسا اپنا سکپ نہیں کریں دے ٹھیک ہے نال جڑے رہا سو ماپتا مڈے سو ویڈیو واچ کرنی ہے واچ کرنا بھولنا نہیں فیس بک پیج دے ویڈیو پہنچ دی پہ تاکو فالو کرے سو ماپتا مڈے سو یوٹیوب چینل پاک ویلے لائف سرکی آواز سلیم کھوکھے آلا ٹھیک ہے سنگت اپنے سپیشل برا کو سپورٹ کرو ایک مال و مال کرو تے بات چل دے پہ ہوں اگاں ٹریولنگ دے اپنے کام دے جتے ویندے پہ تانوں چل کے عرس مبارک لکھے نے ہیں کیونکہ عرس جتے ویندے پہ اسا وہ عرس مبارک ہے بڑے زور دا بڑے بڑے

کیوں ویوار مزہ آندا پہ کوئی نہ میوزک ڈول سے رہ کے گل چر دا نہر دا کنارہ ہوئے تے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا نہ ہوئے تے مزہ نہیں آندا کیونکہ ویسے سردیاں شروع تھینیاں پئیاں تے ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی فیل تھیندی پئی ہے باقی اساں اپنی منزل دی طرف ویندے پئے تے بیٹری ساڈے موبائل دی لو ہے تے دعا کرو کہ اساں اپنی منزل تے پہنچ ونجوں خیر خریت تے باقی ایویں تساں ساڈے نال جڑے رہسو تانوں پیارے پیارے گرین گرین ماحول ڈکھیسو اور پیارے پیارے انجوائے کرویسو اور اگاں چل کے تانوں فل انجوائے کرویسو جتھے ویندے پئے ہیں اتھاں ماشاءاللہ بڑا خوبصورت جا ماحول ہوسی تے بڑا پیارا جیہا کلچر ہے تے بڑا پیارا لنگر ہوسی تے لنگر دے نال نال انتظام بڑے پیارے خوبصورت جیہے کیتے گئے ویور ویندے پئے اپنا نہر دے کنارے تے نہر دے کنارے تے بڑا پیارا پیارا خوبصورت جیہا گرین گرین ماحول ہے تے بڑا پیارا اور خوبصورت ہے موٹر سائیکل تے ویندے پئے سے موٹر بائیک تے ٹریولنگ وی نال تھی گئی ہے تے اپنا ولاگ وی بن گئے ماشاءاللہ تے جتھاں حاضری ݙیوݨ ویندے پیاں اتھیں انشاءاللہ حاضری وی ݙے آسوں اللہ پاک دے حکم نال مزید تساں محبتاں کریسو آپاں جلدی جلدی سفر کٹ لو تے باقی چل کے تہانوں اگاں پھل ماحول ݙکھینے پیارا جئے اج منزل تے پہنچ کے سفر ساݙا ڈھے سردا ہے اے سفر کٹݨا ضروری ہے کیونکہ نہ کٹ سکوسے تاں اساں لیٹ تھیوسوں کیونکہ تہانوں پتہ ہے ڈھڈ آہدے کہ مینوں جلدی پہنچاؤ جتھے کھاݨا ہووے اوکے تے باقی راسو نال نال ویڈیو سکپ نہیں کرنی نال جڑے رہو تے چل کے تہانوں اگاں ماحول ݙکھینے پیارا جیا۔

ویلکم بیک ویوار برا توڑا ماشاءاللہ کافی دیران دو بعد کافی ٹائم دو بعد پیٹ بوجا کرن دو بعد آ گئے واپسی سنگت تو کو جیویں کہ ڈسا اینا یارہ واج کے کچھ منٹاں دے اساں پہنچنا ہے یعنی کہ ڈاہ واج کے کچھ منٹاں دے یارہ واج اساں پہنچنا ہے پہنچ تاں گئے ہاسے سارا کجھ تھی گئے یعنی کہ لائٹ کینائی لائٹ نہ ہوون دی وجہ توں بیٹری ڈاون ہئی ساڈے موبائل دی تے جیویں ای اساں ماشاء اللہ اتھے اپنے مقام تے پہنچے ہیں منزل تے پہنچے ہیں عرس دے قریب پہنچ گئے ہاسے اتھاں پہنچ کے دے دیگاں آلی سائیڈ دے انتظامیہ آلی سائیڈ دے حالی اساں ودھے ہاسے تھے تے ساڈی بیٹری نے جواب ڈے چھوڑائی بلکل ٹو پرسنٹ آ گئی ہئی تے کجھ شارٹ یعنی کہ یعنی کہ چند سیکنڈ دی ویڈیو اساں اتھوں کلپ گھدے ن تے باقی موبائل ساڑا بند تھی گیا والا ساڑا اوہ موبائل بند لائٹ ہونا ہی ہے موبائل چارجر کیتے سے چارجنگ کرن دو بعد ولاگ اگلا وال شروع کیتے سے تے باقی معذرت چاسو ڈھیر ساری تاکو لنگر تے کھانا پینا دا تقریر ایرا وغیرہ تو نسا کچھ بھی نہیں سنوا سکے دلو معذرت ہے گھر آئے کھڑے سے تے باقی خوبصورت جے ولاگ ساڑا پیارا جے ویلیج لائف دی پیاری جے خوبصورت جے کنٹری اور ویلیج لائف دا پیارا جا خوبصورت جا گاؤں تے باقی اساں اتھاں ولاگ دا لینڈ کریسوں اگاں دا جیڑا کچھ ہئی تھی گزر گئے گزر گئے تے باقی زندگی چارجر دے کول کھڑاں تے چارجر لگا رہی ہے چارجر تھی گئے تے ہن ولاگ دا وی اینڈ کرن دا موڈ بن گئے شاماں وی پے گئین ویسے تے باقی کوئی غلطی کوتاہی ہوسی تاں دلوں معذرت کریسی تہاڈا بھرا اپنا سلیم کھوکے والا سپیشل پرسن زندگی بخیر وال ملسے ایک پیارے جے نویں ولاگ دے وچ خوبصورتی دے نال نال تے پیارے پیارے کلچر دے نال نال گائے اساں سپیٹ و سپیٹ ہیں ایں گالوں کہ ساڑا موبائل نہ سٹاپ تھی ونجے سٹاپ تھی ونجے ریزن اوہ ہی بنی ہے موبائل ساڑا اینڈ تے توڑ موقع دے وانج کے نہ دھوکا دے کے دیگن شیگن سارا کوئی لنگر پانی دا انتظام اساں دیکھ گی دا ہے تے لیکن موبائل بند تھی گیا بڑا اپسیٹ تھے میں چلو کوئی گال نہیں باقی ازانہ بھی آنی اپین ماشاءاللہ غلطی کو تائی دی دلو معذرت کرے سو مل سو رہاں دے ہر ایک نویں ویلاگ تے پیارے پیارے سرائیکی کلچر دے نال نال اور جتھے وی ساڈی ویڈیو پہنچدی پئے پاک ویلج لائیو دے تے بھانویں سلیم کھوکھے آلے یوٹیوب چینل دے پاک ویلج لائیو سرائیکی آواز تے تے فیس بک پیج تے سلیم کھوکھے آلا لائک سبسکرائب فالو شیئر کرنا بھلنا نی ملسراں دے ہر ہک نویں ولاگ نال اللہ حافظ۔